מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף מ ט עמוד א'. לאמיר הייבן די מאמר מיט א קורצע הקדמה. בואי מן הרב שיישס, אויפן פריערדיגע נומער האט מען געלערנט, מ'האט געפרעגט הרב שיישס אזא סארט שאלה. די כהן וואס מאכט די הולכה, דאס הייסט אזוי, כ'האב א קרבן וואס מ'האט געשחט'ן, מ'האט געמאכט די קבלת הדם, און יעצט גייט מען מאכן הלכה, מ'גייט נעמען די כלי שרת מיט אינעווייניג דו בלוט, און מ'גייט צו צום מזבח, און מ'גייט צו שפריצן דארטן. די שאלה איז אזוי, די הלכה, די גיין צו צום מזבח, מוז דאס זיין מיט די רעכטע האנט, אדער ניין דאס מוז נישט זיין ברעכטע האנט, לינקס איז אויכעט אקעי. וואס הייסט אזוי? מיר ווייסן אז יעדע עבודה וואס שטייט ביי דעם כהן אוודאי מוז זיך גיין מיט די רעכטע האנט. דער פראבלעם איז נאר הלכה, דער נעמען די כלי שרת און צוגיין צום מזבח, דארטן שטייט בעצם נישט די ווארט הכהן, און מען לערנט עס גאר אויס פון א צווייטע עבודה, מען לערנט עס אויס פון קבלה. און אויב איז אויך א שאלה, דארטן ווען די כהן גייט צו צום מזבח, מוז ער גיין מיט די רעכטע האנט? מוז ער האלטן די כלי שרת אין די רעכטע האנט? אדער ניין ס'מאכט נישט אויס? נישט אין די רעכטע האנט, אין די לינקע האנט, ס'איז בסדר, ס'איז אקעי. האט רב ששת געענטפערט, איך וועל דיר געבן א תשובה. לאמיר קוקן וואס טוט זיך ביי יום כיפור ביי קטורת. דער כהן גדול ווען ער גייט אריין לפני ולפנים, ער גייט ברענגען דעם קטורת, האט ער צוויי זאכן אין די האנט. אין די רעכטע האנט האלט ער די גחלים, אין די לינקע האנט האלט ער די קטורת. סאו איין מינוט. די קטורת וואס איר גייט ארייננעמען לפני ולפנים, ווי האלט איר דאס? אין די לינקע האנט. די וועג ווען איר גייט אריין האלט עס אין די לינקע האנט. זעסט דאך פון דא זייער קלאר אז הלכה פארלאנגט נישט אזא מיט די רעכטע האנט. זאגט א פשעשעס, די זעלבע זאך אויכעט ביי הלכה פונעם דם. ווען מען גייט ברענגען דאס בלוט צום מזבח, זאלסטו וויסן בשמאל, ס'איז אויך אקעי, ס'מוז נישט זיין אז ס'זאל זיין אין די רעכטע האנט. אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט אזוי, מאי סבי', מ ט עמוד ד א' גאנץ אויבן. לאמיר דא ברענגען א ברייתא, די ברייתא זאגט אזוי, ז א, ועונן, שיקה, ובעל מום, בקבלה, ובהולכה, ובזריקה, פסול. די אלע, זיי לכו מה ז א, דאס הייסט איינער וואס איז נישט קיין כהן, איינער וואס איז א עונן, איינער וואס איז א שיקה, ער קען נישט מאכן די קבלה, ער קען נישט מאכן די הולכה, און ער קען נישט מאכן די זריקה. אזוי אויך א כהן, די כהן וויל מאכן די עבודה אבער ער גייט זיצן, וכן יושב, וכן שמאל, אדער די כהן מאכט עס מיט די לינקע האנט, וואס מאכט ער מיט די לינקע האנט? די קבלה, די הלכה, די זריקה. זאגט מיר די ברייתא, פסול איז עס פסול. און אויב אזוי פרעג איך דיר, ווי קענסטו מיר קומען זאגן? אויף שיישת דו ווילסט מיר זאגן, זאלסטו וויסן ביז שמאל קען איך גיין אויכעט, ווען דא זע איך קלאר א ברייתא, דו ביסט דאך נאר אן אמורא. דא האב איך א ברייתא וואס די ברייתא זאגט מיר אז דו גייסט עס מאכן מיט די לינקע האנט די הלכה, זאלסטו וויסן, ס'איז פסול. איז דאס דאך ממש כנגד וואס רב ששת האט געזאגט. און אויף דעם זאגט די גמרא תי' יפתא, רב ששת האט עס טאקע אפגעפרעגט. זאלסטו וויסן די הלכה, דאס מוז מען מאכן מיט די רעכטע האנט. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, וואו רב ששת היא דאיסווא. ס'איז זייער א שיינע ווארט וואס דו האסט מיר יעצט מסביר געווען, איך פארשטיי עס זייער גוט. נאר איין פראבלעם האב איך דא. ווער האט רב ששת אליינס, וואו קומט אן צו מאכן אזא סארט טעות? ער האט געוואוסט צו זאגן פון דער ברייתא. און נישט נאר ער האט געוואוסט צו זאגן פון דער ברייתא, ער האט גאר גענוצט דער ברייתא צו גיין פרעגן אויף א צווייטן, איז פאר דעם פרעג איך דיר איין מינוט, ווי קען צוקומען ר' ששת און מאכן אזא טעות, וואו ר' ששת צו די אויסוואל, ער האט גענומען די ברייתא און ער האט עס געפרעגט אויף א צווייטן, דאס הייסט ער האט געוואוסט צו זאגן דערפון, ווילסטו מיר זאגן ער מאכט דא אזא טעות ווען ער האט א אפענע ברייתא וואס זאגט פונקט פארקערט ווי ער זאגט? וואס איז די מעשה דארטן? זאגט ער אזוי, דאמר ליה אביי לאמור ר' ר' חיסדא, אביי רעדט צום מתורגמן פון רב חיסדא. רב חיסדא האט געהאט איינער וואס האט פארגעזאגט זיינע דרשות, דאס הייסט רב חיסדא האט געזאגט שטיל, דער מתורגמן זאגט עס הויך פארן גאנצן ציבור. זאגט אביי צו דעם מתורגמן, טו מיר א טובה, און באו מנין רב חיסדא, גיי צו צו רב חיסדא און פרעג אים א שאלה וואס איך האב, הולכה בזרע מהי? די הולכה, נעמען דעם בלוט, צוגיין צום מזבח. קען א זאל דאס מאכן? קען איינער וואס נישט קיין כהן קען דאס מאכן? אדער ניין דאס מוז זיין דורך א זאל? דאס מוז זיין דורך א כהן? אמר לי, ענטפערט רב חיסדא, כשיירו, זאלסטו וויסן ס'איז כשר, די הלכה דאס קענסטו מאכן דורך א זאל אויכעט. און פון ווי נעם איך וואס מיין מקור? זאגט ער אזוי, אין מקרא מסייעני, אין מקרא מסייעני, איך האב א פסוק וואס באשטעטיגט דאס. זאגט ער אזוי, ער ברענגט א פסוק אין דברי הימים, וישחטו הפסח, ויזרקו הכהנים מידם, והלוויים אויף שיטים. זאגט מען אזוי, די פסוק דערציילט אונז, דאס שטייט נישט אין די פסוק אבער דאס איז פשוט פשט, אז די זאל, ער האט געמאכט די שחיטה, די באלעבאס פונעם קרבן האט געמאכט די שחיטה, קומט די כהן ער מאכט די קבלה, ער געבט עס צוריק איבער פארן שוחט און די שוחט ברענגט עס צו צום כהן וואס שטייט פארנט ביים מזבח, און דעמאלטס גייט די כהן און שפריצן דארטן, ויזעק העני מידם, ס'הייסט ער האט עס גענומען פון זיין האנט, פונעם זוהר'ס האנט, פונעם שוחט'ס האנט. זאגט ער, זעהסט דאך קלאר דא אין פסוק, אז די הלכה גייען קען אזא אויכעט מאכן. פאר דעם פרעגסטו מיך אויף חסדא, וואס איז די הלכה, קען אזא מאכן די הלכה? זאג איך דיר, יא, קוק אהער מ'זעהט קלאר אזוי פון פסוק. און אויף דעם איז מוסיף הרב שיישס, יעצט געקומען הרב שיישס און זאגט אויף חז ל איין מינוט ווי קענסטו פסק'נען אזוי? און סתם א ברייתא, די ברייתא זאגט נישט ווי דו זאגסט, די ברייתא זאגט אונז, זא, ועונן, שיקה, ובעל מום, בקבלה, ובהולכה, ובזריקה, פסול, קענסטו גיין נישט מאכן. זע איך דא קלאר אז א זא קען נישט גיין מאכן די הולכה. וכן יושב, א כהן וואס וויל זיצן, וכן סמאיל, פסול, די אלע זאכן זענען פסול. ווער פרעגט דא די שאלה? דאס רב ששת אליינס פרעגט א קשיא צו רב חסדא. דו רב חסדא מ'האט דיר געפרעגט א ענליכע שאלה וואס מ'האט מיך געפרעגט. מיך האט מען געפרעגט איין שאלה, מוז איך נוצן די רעכטע האנט צו נישט? דיך פרעגט מען קען אזאר גיין מאכן די עבודה? זאגסטו יא. אבער איין מינוט. זאגט רב ששת צו רב חסדא אונז האבן דאך א ברייתא וואס זאגט כנגד דיך. ווי קענסטו דא גיין פסק'נען אז דו זאל ער זאל גיין מאכן די הלכה ווען דא זעה איך קלאר א ברייתא שלא כנגד. פון דעם פרעגט די גמרא יעצט אזוי, פון די קשיא וואס דו זעסט וואס רב ששת האט געפרעגט צו רב חיסדא, זעסטו דאך קלאר אז רב ששת האט געוואוסט צו זאגן פון דעם, רב ששת האט געוואוסט צו זאגן פון די ברייתא, און אויב אזוי ווי קומט דאס אז ער אליינס ווען מען פרעגט אים, קען איך עס מאכן די הלכה מיטן לינקע האנט אדער מוז איך עס מאכן מיט די רעכטע האנט, מאכט ער א טעות און ער זאגט יא, לינקע האנט איז אקעי, ער ווייסט דאך צו זאגן פון די ברייתא, ווי קען ער צוקומען צו מאכן אזא טעות? ענטפערט די גמרא א פשוט'ן תירוץ, וואס איז די שמא? ערשט האט ער, נאכדעם וואס ער האט געהערט די שאלה, נאכדעם וואס ער האט געהערט די ברייתא, הוא דעיס ו, נאכדעם האט ער געפרעגט די קשיא. דאס הייסט אזוי, די סדר הדברים דארפסטו פשוט לייגן פערספעקטיוו וועסטו פשוט פארשטיין. ווען ער, ווען מען האט אים געפרעגט די הלכה, קען איך עס מאכן מיט די לינקע האנט? האט ער געזאגט יא. פארוואס יא? ווייל אזוי זעט מען ביי קטורת. ער האט נישט געוואוסט צו זאגן פון א ברייתא. יעצט קומט מען פרעגן אים א ברייתא, איי מינוט, ס'שטימט נישט, די ברייתא זאגט אונז פארקערט. זאגט אקעי חייב הענט כ'האב געמאכט א טעות פיין יעצט ווייסטו צו זאגן פון די ברייסע איז א שטיק צייט דערנאך הערט ווי רב חיסדא מאכט דעם טעות גייט ער צו און ער זאגט איין מינוט ס'איז א טעות ס'דא א ברייסע וואס איז פארקערט דאס הייסט בשעת מעשה ווען מ'האט אים געפרעגט די שאלה ווען מ' חסד מ' בית מ' קומט צו רב ששת פרעגן קען איך עס מאכן מיט די לינקע האנט צו נישט האט ער נישט געוואוסט צו זאגן פון די ברייסע האט ער געזאגט יא די קענסט עס מאכן ערשט שפעטער איז ער געוואר געווארן האט ער געזאגט אקעי יעצט ווייס איך און ער הערט ער מאכט דעם טעות, רב חיסדא מאכט דעם זעלבע טעות, האט יעצט גענוצט די ברייתא און געגאנגען פרעגן אויף רב חיסדא. די איינציגסטע פראבלעם איז, ורב חיסדא קרא קאמא, רב חיסדא ברענגט דאך א פסוק, און פון פסוק זעה איך דאך טאקע אז די הלכה איז געווען געמאכט דורך חזו א, און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, דוד מעשה איצטבה. די מעשה דארטן גייט אביסל אנדערשט, וואס מען האט געטון דארטן איז מעשה איצטבא. דאס מיינט צו זאגן ווי רש י זאגט, מען האט פשוט גענומען דעם כלי מען האט עס געלייגט אויפן ישראל כאילו ער געווען די באנק כאילו מען האט עס אראפגעלייגט אויף אים, און שפעטער די כהנים זאל עס קומען נעמען, אבער נישט אז ער האט עס טאקע ווייטער געברענגט. אדער ווי אנדערע וועלן זאגן, מען האט געמאכט אזא טשעין, סאיז טאקע געווען ישראלים, אבער איין ישראל געבט איבער פארן צווייטן, די נעקסטע פארן נעקסטן, ביז מען קומט אן צום מזבח. די ווארט פון דעם איז, אז קיינער האט נישט געמאכט קיין טריט מיט די אייגענע פיס געמאכט א הולכה. יעצט נאר איבערגעבן מיט דיין האנט די קליר געפארן פון איין פלאץ צום צווייטן, דאס איז נישט קיין פראבלעם. די פראבלעם איז ווען די ישראל די זאל גייט מאכן די הולכה, ער שטעלט זיך אויף, ער נעמט די כלי שרץ מיטן בלוט און ער גייט צו צום ישראל, צום כהן וואס גייט מאכן די זריקה, דאס איז א פראבלעם. אבער סתם איינס איבערגעבן פארן צווייטן, דאס איז נישט קיין פראבלעם און דאס איז וואס די פסוק מיינט. זאגט די גמרא ווייטער, באי רב פפא, פרעגט רב פפא אזא שאלה, חפן חברו ונסע לתוכפן אויף מהי? א אינטערעסאנטע שאלה, איך האב דא דעם כהן, ער גייט דא מאכן חתונה, יעצט וואס איז געשען איז ער האט נישט געוואלט מאכן די חתונה, צו ער האט נישט געקענט מאכן, איז געקומען א חבר און ער האט אים מחליט געווען ווייסט וואס, איך וועל מאכן די חתונה, איך וועל מאכן די חתונה, איך וועל עס דיר אריינגעבן אין די האנט, סאו דאס איז די שאלה דא יעצט. בואי רב פפא, פרעגט רב פפא אזוי, מלא חפנא אויף בעינן, מוז איך האבן דא די מלא חפנא אויף בעינן, והוא עיקר, או דילמא ולקח והייבי בעינן והוא לעקר. דאס הייסט אזוי, די שאלה איז, ווי קוק איך אן דעם פסוק? די תורה זאגט אונז, ולקח מלא המח דו גח לאיש מעל מזבח מלפני ה', און מלא כף נאוו קטורת שם עם דקהו, והביא מבית לפרוכת. איז די שאלה איז די ערשטע ולקח, אויף וואס גייט דאס? איז פשט די ערשטע ולקח דאס גייט צו די גחלים, כהן גדול גיי נעם גחלים, איין הלכה, שפעטער דא נאך א הלכה, און מלא כף נאוו קטורת שם עם דקהו והביא מבית לפרוכת, די האבן נישט קיין שייכות. איז ווילאנג דו קומסט דא מיט מלוא חפניו, צו דו האסט עס געמאכט, צו דיין חבר האט עס געמאכט, אקעי מוז מען זאגן זיי האבן די זעלבע סייז, אבער די חבר האט עס געמאכט, פיין, ווילאנג דו האסט דא א מלוא חפניו איז דאס אקעי, איז נישט דו מוזט עס מאכן. אדער זאג איך ניין, איך ליין דעם פסוק ולקח, דער ולקח גייט נישט נאר אויפן גחלים, נאר דער ולקח גייט אויך אויפן קטורת, און די תורה זאגט מיר, ווער דארף דא עפעס נעמען? יא, דו כהן גדול, דו מוזט דא גיין עפעס נעמען, דו מוזט זיין דער וואס נעמט, און נישט דיין חבר. און אויב אזוי ארבעט עס נישט. איז ווייטער די שאלה איז דא ווי אזוי ליין איך דעם פסוק, און תוספות רירט שוין אן, איין מינוט די שאלה האב איך שוין פריער געהאט, איז תוספות וויל אביסל אנדערש לערנען. אבער דאס איז שאלה דא פון רב פפא, און אויף דעם זאגט די גמרא תייקי, דאס איז טאקע א שאלה, עס איז נישט דא קיין קלארע תשובה אויף דעם. בואי רבי שמעון לוי, פרעגט רבי שמעון לוי אזא שאלה, כ'רוף אן עם עס מאי שי' כונת אחר ביי חפינותיי. וואס איז טאמער ער געמאכט דא חפינה, כהן גדול, ער גייט מאכן נארמאלע חפינה, ער גייט צו צו דעם כלי וואס האט אינעווייניג ליגט די קטורת, ער מאכט חפינה, יעצט ער לייגט צו אריין דעם כלי, לייגט צו אריין דעם לעפל, און ער שטארבט. נעם איך פארשטייט זיך א צווייטן כהן גדול און ער גייט ווייטער מאכן די עבודה. די שאלה איז יעצט קען ער נוצן די חתונה פון יענעם אדער ניין? ער מוז מאכן זיין אייגענע חתונה ער דארף נאכאמאל אנהייבן פון אנהייב. בואי רבי שמעון לעווי, ח ו אני מת, ער האט געמאכט די חתונה און שפעטער איז ער געשטארבן, מאי שיכנס אחר בחתונתו, קען א צווייטן יעצט אריינגיין און נוצן די חתונה פונעם ערשטן כהן גדול? יעצט, ווען רבי חנינא האט געהערט די ווערטער, אמר רבי חנינא, בואי ראי' שאלת הראשונים, קוק אהער, קוק וואס פאר א שמחה דאס איז מיר, די שאלה, די שאלה וואס מען האט דא, דאס איז שוין א שאלת הראשונים, דאס הייסט איך האב דא צוגעטראפן צו די שאלת הראשונים, רבי שמעון בן לוי, ער פרעגט יעצט די שאלה וואס איך האב געפרעגט, איך האב אויך געהאט די שאלה, און זאלסטו וויסן איך פריי מיך אזוי שטארק אז דער גרויסער רבי שמעון בן לוי, ער האט אויך די זעלבע שאלה. דאס הייסט, איך אליינס, ס'איז מיר אויך איינגעפאלן, איך האב דאס אויך געהאט שווער, איך האב אויך געהאט אזא קלע, און איך פריי מיך אז דער גרויסער רבי שמעון לעווי, ער האט אויך די זעלבע שאלה. זאגט מיר אקעי, למימרא, לאמיר אביסל ענעלייזן די ווערטער וואס ער זאגט דא. למימרא קומט דאך אויס דער רבי שמעון לעווי קושש. דאס הייסט, רבי חנינא זאגט, איך פריי מיך, ווען רבי שמעון לעווי, וואס ער איז עלטער פון מיך, ער האט אויך געהאט די זעלבע שאלה. און אויף דעם פרעגן מיר דאס נישט אמת. רבי שמעון לעווי איז נישט עלטער ווי רבי חנינא, רבי חנינא איז עלטער. ווי זעה איך דאס? זאגט ער אזוי, ואמר רבי שיע בן לוי, רבי שיע בן לוי האט געזאגט, לי היתר רבי חנינא לשתות שחליים בשבת. רבי שיע בן לוי זאגט, רבי חנינא, ער האט מיר מתיר געווען צו טרינקען שחליים אויף שבת. שחליים איז אזא דזשוס פון קרעס. איז אויף דעם, פאר די גמרא איז יעצט מסביר אקעי, וואס איז די שאלה, וואס ווי זעה איך דא ווער איז עלטער ווי איז ווער איז וואס, איז מיר פארט יעצט אריין בכלל צו מסביר זיין וואס איז דא געשעהן, און איין ענדיגט די גאנצע אהין און צוריק, קומט די גמרא צו צום קשיא און זאגן אקעי, פון דא זעה איך ווער איז עלטער. אבער די גמרא גייט יעצט ענעלייזן און פארשטיין וואס זענען די ווערטער וואס מען האט דא געזאגט. אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, דאס הייסט אזוי, רבי שמעון בן לוי זאגט רבי חנינא האט מיר מתיר געווען צו טרינקען שחליים אויף שבת. אויף דעם פרעגט די גמרא לשטות, פשיטא, איין מינוט, טרינקן איז פשוט. ס'איז א טרינק, פארוואס זאל איך נישט מעגן טרינקן, כ'בין נישט עובר א איסור דערויף. אתנן, כל האוכלים אדם, כל האוכלים אוכל אדם לרפיה, וכל המשקים שותה אדם לרפיה. וואס פאר א פראבלעם זאל דאס זיין אז איך מעג טרינקן? אז א טרינק מעג איך טרינקן, אקעי, ס'געבט מיך א רפיה, וואס איז? דאס מאכט נישט קאלע. עסן, ס'איז א נארמאלע עסן, עס איך עס גראדע איך ווער געזונט דערפון. סאו וואס די גרויסע חידוש אז ער זאגט רבי חנינא האט מיר מתיר געווען? וואס הייסט האט ער מתיר געווען? א נארמאלע טרינק, וואס איז די פראבלעם? אלא זאגט די גמרא ניין, די מעשה גייט אביסל אנדערשט, אלא לשחוק ולשטויס שחליים בשבת, די היתר וואס ער האט באקומען איז געווען אז דו קענסט צומאלן די שחליים, די קרעסט, קענסטו גיין צומאלן, און נאר גיין צומאלן אויף אזאך אויף שבת, דאס איז שוין א חידוש. אויף דעם פרעגט די גמרא ווייטער, איין מינוט, היכי דמי, לאמיר פארשטיין וואס די מעשה איז געווען, זאגסט ס'איז א חידוש, אקעי לאמיר דא פארשטיין, אי דעיקא סכנתא, אז ס'איז דא א סכנת נפשות דא, אז מ'רעדט דא פון פיקוח נפש, משכ'ל שרי, קען איך גיין צומאלן קען איך מאכן וואס איך וויל ס'איז פיקוח נפש ס'איז מצב הסכנה ווי די לעקער סכנתא אז ס'איז נישט קיין סכנה מאי ס'אסור דאך אסור סאו ווייטער וואס זאגסטו אקעי רבי חנינא האט מיר מתיר געווען וואס הייסט ער האט דיר מתיר געווען ווייטער אויב ס'איז געווען סכנת נפשות מעגסטו אז ס'איז נישט געווען מעגסטו נישט סאו וואס די גאנצע זאך דא. זאגט די גמרא לעולם דעיקא סכנתא, אוודאי ס'איז געווען דא א מצב פון סכנה. והכא קמיה באילה, זאגט רבי שמעון הלוי, דאס איז דא געווען מיין שאלה צו רבי חנינא, מי מעשיה דניחל עליה שבתא? איז דאס א זאך וואס העלפט? איז דאס א זאך טאקע וואס וועט מיך אויסהיילען און אויב אזוי קען איך טאקע מחלל שבת זיין? ס'איז טאקע א מצב פון סכנה, אבער אויב ס'העט נישט העלפן קען איך דאך נישט טון, כ'מוז נאר טון א זאך וואס קען מיר העלפן. פרעג איך דיר רבי חנינא, איז דאס א זאך וואס קען מיר העלפן? אי לוי מאס יא אדער ניין? איז דאס נישט א זאך וואס וועט מיר העלפן ולא נאריך אלא עליי שבת און איך קען נישט מחלל שבת זיין דערוועגן? און דאס איז געווען מיין שאלה און אויף דעם זאגט רבי שמעון לייבי לי היתר רב חנינא יא איך מעג עס מאכן דאס וועט זיין עפעס א רפואה פאר דיך עס איז גוט גיי דאס טון. אויף דעם ענדיגט זיך די ברייתא מאי ישנא רבי חנינא, פארוואס דווקא רבי חנינא, ער איז עפעס דער עקספערט אין רפואה, וואס טוט זיך דא? אויף דעם זאגט מען יא, משום דער בקי ברפואה הי', ער איז געווען דער וואס איז בקי אין רפואות, ער האט זיך טאקע יא אויסגעקענט אין רפואות. דאמר רבי חנינא, ווייל רבי חנינא האט געזאגט, לעולם לא ישאלני אדם על מכת פרדה לבנו וחיו, קיינער האט מען קיינמאל נישט געפרעגט וועגן א מכה וואס ער האט באקומען פון א פרדה, פרדה איז א מיקסטשער פון א פערד מיט א חמור, און זאגט ער קיינער האט מיר קיינמאל נישט געפרעגט אזא שאלה וואס איך באקום א שטויס פון אים, ער פרעגט עפ מען אויסלעבן נישט אויסלעבן, ווייל פון דעם שטארבט מען אייביג, אזא שטארקע זעץ, פון דא קיינער לעבט עס נישט איבער. זע איך פון דא אז צו מעדעסין האט ער פארשטאנען, רפואה האט ער פארשטאנען, איז מען אים געקומען פרעגן, און ער זאגט פון אזא זעץ פון אזא סארט בהמה, אה, פון דאס האט קיינער נישט איבערגעלעבט. איז ווייטער, די גמרא פארט יעצט אביסל אראפ פון טאפיק און פרעגט די גמרא איין מינוט, דו זאגסט קיינער לעבט נישט איבער, וואו קריך איך זעהן די חי', מען זעהט יא, מענטשן לעבן עס יא אדורך, זאגט די גמרא ניין וואס איך האב געמיינט צו זאגן איז איימעס וחיות, מיינט נישט צו ער לעבט, נאר צו ער האט ווען אויסגעהיילט, עס כאפן א קלאפ פון אזא בהמה, עס זיך נישט קענען אויסהיילן, פרעגט די גמרא אויך אויף דעם, וואו קריך איך זעהן אט די מיסטער, מען זעהט יא מען היילט זיך אויס דערפון, וואס זאגסטו אז קיינער האט מיר נישט געפרעגט, קיינס פון דא קומט נישט ארויס, מען קומט יא ארויס, ענטפערט די גמרא, בשום כן איני, מען רעדט דא פון אזא סארט בהמה וואס די באדי אליינס איז רויט, וכירון רש כ ראי' כאמרינן, און די ראשי רגליו זיי זענען ווייס, פון אזא סארט בהמה האב איך געזאגט אז דו כאפסט א שטויס פון אזא איינס, עס איז דיך קיינמאל נישט געהעג אויסהיילן פון דעם, און דאס האט רבי חנינא געזאגט. אקעי. איז לאמיר אונז צוריקגיין נאכאמאל צו אונזערע שאלה דא. אונז האבן אנגעהויבן זאגן, אמר ר' חנינא, בואו ראי' שאלת הראשונים, קוק, דערווייל האט מען פארשטאנען, רבי שמעון לייבי זל ת, און רבי חנינא פרייט זיך, איך רבי חנינא געהאט די זעלבע שאלה, און איך זע יעצט מ'האט עס געפרעגט, קומט, דער גרויסער רבי שמעון לייבי ער פרעגט עס אויך. און אויף דעם וויל די גמרא יעצט אויפווייזן און זאגן ניין דאס קען נישט זיין פשט, ווייל איך ווייס קלאר אז רבי חנינא איז געווען דער עלטערער און רבי שמעון לייבי איז געווען דער יונגערער. ווי ווייס איך דאס? פון די מעשה דא וואס רבי שיעבע לייבי פרעגט יעצט. אויף דעם פירט די גמרא יעצט אויס. מכל מקום, למעשה זעה איך דאך פון די גאנצע מעשה, מכל מקום שמע מינה דרבי חנינא קשישא. קשיש. פון די וועג וואס די לשון ווערט דא געזאגט. לי היתר, רבי שיעבע לייבי זאגט, ווער האט מיר מתיר געווען צו טרינקען שחליים? לי היתר ר' חנינא. די ווארט רב חנינא, די טיטל, דאס פאסט נאר אויף איינער וואס איז עלטער פון מיך. אויב רב חנינא וואלט נישט געווען עלטער פון רבי שמעי' בן לוי, וואלט רבי שמעי' בן לוי געדארפט זאגן, לי היתה חנינא. אקעי, ער איז דער עקספערט אין מעדיקל, בין איך געגאנגען אים פרעגן. אבער דער רב וואלט ער נישט געדארפט צולייגן. די ווארט רב, זאגט מען נאר אויף א עלטערע מענטש. און אויב אזוי פרעגט די גמרא, זעהסטו דאך פון דא אז רבי חנינא איז געווען עלטער ווי רבי ישעי' בן לוי, און אויב אזוי לאמיר צוריק גיין צו די ערשטע סטעיטמענט, וואס האט ער דא געזאגט איך פריי מיך אזוי, וואס פרייסטו דיך, ער זינגען ווי דיך, וואס זאגסטו דא, לאמיר דא פארשטיין יעצט וואס טוט זיך. פאר דעם ענטפערט די גמרא אלי הכי קאמא, דאס איז פשט דא, שאלתן כשאלה של הראשונים, של ראשונים, זאגט ער אזוי. רבי שמעון לעווי, די שאלה וואס דו האסט דא געפרעגט, דאס הייסט, אט דיין שאלה איז געווען, טאמער די כהן גדול איז געשטארבן, קען איך יעצט ווייטער מאכן, קען די נעקסטע כהן גדול יעצט ווייטער מאכן צו נישט, דאס איז א שאלת הראשונים, נישט מיך. שאלת הראשונים, און דערווייל האט די גמרא יא פארשטאנען און מיך אליינס אויך, כאילו דאס איז געווען א שאלה, איך האב הנאה פון די יונגע דור, זיי טרעפן צו צו די שאלות פון די פריערדיגע דור. רבי שיבער לייבי די יונגערע דא, כ'האב הנאה פון די שאלה וואס דו ברענגסט, ווייל דאס איז א שאלה וואס איך האב אויך געהאט און איך בין דאך עלטער פון דיך, איז איך האב הנאה אז די יונגערע דור קומט צו צו שאלות פון די פריערדיגע דור. און אויף דעם פרעגט די גמרא א מינוט. דו זאגסט דא כאילו אז רבי חנינא זאגט, געוואלדיג, רבי שיבער לייבי דו קומסט צו צו מיין שאלה איך האב אויך געהאט די זעלבע שאלה. און אויף דעם זאגט די גמרא ניין, ס'קען נישט זיין אז רבי חנינא אליין זאל האבן אזא שאלה. און אויף דעם פרעגט די גמרא אזוי. ומי אמר רבי חנינא הכא? קען אזא ספק בכלל געשען ביי ר' חנינא? קען איך בכלל האבן א צד אז די כהן וואס קומט יעצט איבער און ער נעמט איבער פונעם פריערדיגע כהן ער זאל קענען נוצן ער זאל קענען נוצן דעם דעם קטורת דעם לוי חפנה פונעם פריערדיגע כהן גדול? ואמר ר' חנינא ר' חנינא האט דאך אליינס געזאגט בעפאר די תורה זאגט אונז וזאת יבא אהרן אל הקודש בעפאר בן בקר לחתות ואיל לאלו די שאלה איז, איך קום דאך זעך נישט אריין מיט מיין פא. דאס הייסט, ווען איך גיי מאכן דאס ריקן קדשי קדשים, בזיעות יובל אהרן, מיט מיין פא קום איך זעך נישט אריין. נאר וואס די תורה וויל מיר עפעס אויסלערנען. זאגט רבי חנינא בפה ולא בדמו של פה. אוואדי איך מיין צו זאגן, אז קום אריין מיטן דם, די דם זאלסטו שפריצן אין קדשי קדשים. אבער איך וויל דיר צולייגן א זאך. דו מוזט אבער אויך האבן גע'שחט'ן דעם פר. דאס הייסט דו קענסט נישט איבערנעמען א פר פון א צווייטן און ברענגען יעצט אה יעצט האסטו דא בלוט און אריינקומען אין קדשי קדשים. דאס הייסט, לאמיר זאגן דער ערשטער כהן גדול איז געשטארבן, קומט יעצט א צווייטער כהן גדול, קענסט נישט נאר קומען מיט דם וואס מען האט פריער גע'שחט'ן אבער די שחיטה איז נאך געשען דורכן ערשטן כהן גדול. עס מוז זיין בן פר בן בקר. דו מוזט האבן דיין אייגענע פר, דיין אייגענע פר האט זיין אייגענע בלוט, און מיט דעם קומסטו אריין אין קדשי קדשים. דאס איז איין דין וואס ער האט געזאגט. נאך א זאך זאגט רבי חנינא, ואמר רבי חנינא, קטורת שחלפו קודם שחיטת הפר לא אסור ולא כלום. ווי מיר ווייסן איז דא א סדר פון די עבודה. לאמיר דאס נאכמאל קורץ דערמאנען. די סדר גייט דאך אז ער נעמט זיין פר, די דריטע עבודה דא אויפן בילד, ער נעמט זיין פר און ער גייט זאגן ווידוי אויף דעם, און נאכדעם גייט מען שעכטן דעם פר. יעצט די כהן גדול ער אליינס מאכט די שחיטה, ער אליינס מאכט די קבלה, שפעטער ווען מען האט שוין דעם כלי שרת גייט מען עס נאכנישט שפריצן, מען געבט עס איבער פאר א צווייטן כהן ער גייט עס מישן על הראובד הרביעי, און אין די מינטיים גייט ער מאכן די עבודת הקטורת. און אויף דעם זאגט רבי חנינא קטורת שחנפו קודם שחיטת הפר. וואס האט האבן די עיקר און גאלא געמאכט א טעות? פאר ער געמאכט זיין פאה, פאר די שחיטה פונעם פאה איז ער געגאנגען, ער האט שוין געמאכט די גאנצע חפינה פונעם קטורת, ער וויל שוין צוגרייטן, וויל זיין ארגענייזט, סאו ער מאכט דעם סדר טוישט אביסל, ער דעם קטורת האט ער געמאכט פארן פאה. זאגט ער לא עשה ולא כלום, האסטו גארנישט געטון. דאס הייסט, זאגט רבי חנינא, די סדר מוז שטימען, דו קענסט נישט גיין דא אויסטוישן זאכן. און אויב אזוי פרעג איך דיר יעצט א פשוט'ע קשיא. דו רבי חנינא, דו האלטסט דאך צוויי זאכן, די ערשטע דינער האסטו מיר געזאגט אז ווען דו קומסט אריין אין קדשי קדשים מוזטו געהאט האבן דיין אייגענע פאה, דאס הייסט די בלוט וואס דו קומסט דא שפריצן מוז קומען פון דיין פאה, דאס הייסט, יעצט אז דו האסט שוין געהאט א כהן גדול וואס ער האט שוין געמאכט די חפינה, פשט איז אז די ערשטע כהן גדול איז יעצט געשטארבן, דארף איך צווייטע סגן כהן גדול דארף איך נאכמאל צוריק גיין צום פאה, ווייל ווען איך גיי איבערנעמען און איך גיי פשוט יעצט ווייטער מאכן, קומט אויס אז איך גיי בעצם ארייננעמען דעם בלוט פונעם פריערדיגע כהן גדול, און דאס טויג דאך נישט, ווייל די תורה זאגט מיר ב פ, און דאס הייסט איך מוז האבן מיין אייגענע פ, נישט נאר מיטן בלוט, ס'מוז זיין די פ מיטן בלוט, איך מוז האבן א פ. קומט דאך אויס אז דאס גיין כהן גדול מוז נאכמאל צוריק גיין צו סטעפ נאמבער טרי, ער מוז נאכמאל גיין שעכטן א פ, אז ער מוז גיין נאכמאל שעכטן א פ כדי ער זאל האבן זיין אייגענע בלוט, קומט אויס מוז איך מאכן סטעפ נאמבער טרי, מוז איך שפעטער מאכן סטעפ נאמבער פאר, דאס הייסט איך מוז מאכן א אייגענע קטורת, ביי דיפאלט מוז איך עס גיין מאכן נאכמאל חפינה. דאס הייסט לפי רבי חנינא קען קיינמאל נישט זיין אז חפינה דאס האב איך שוין געמאכט, איך האב שוין באקומען פונעם פריערדיגן כהן, און אבער דערפאר גיי איך יעצט צוריק איך גיי שעכטן א מינוט אפאר, ניין, ווייל ס'מוז זיין א סדר, און אויב אזוי קומט דאך אויס אויב די סגן כהן געווארן סגן כהן נאכדעם וואס יענער האט שוין צוזאמגעקלויבט, יענער האט שוין געמאכט צוגרייט דעם קטורת און יעצט איז ער געשטארבן, און יעצט קומט א סגן כהן גדול, מען דארף גאר נאכמאל צוריק גיין צו סטעפ נאמבער טרי ווייל ער מוז זיך צוגרייטן א פאה, און ער מוז מאכן די שחיטה פונעם פאה, ער מוז מאכן די קבלה פונעם פאה, און דערנאך מוז ער מאכן דעם קטורת ווייל ער מוז גיין א סדר, דאס הייסט ער קען קיינמאל נישט איבערנעמען דעם פריערדיגן כהן גדול די קטורת, און אויב אזוי קומט דאך אויס ווייטער לאמיר גיין צו אונזערע קשיא. רבי חנינא זאגט דא, קוק, רבי שמעון לעווי דו האסט דא א ספק וואס איך האב געהאט, דו יונגערע רבי שמעון לעווי דו ביסט דאך יונגער פון מיך, כ'האב הנאה אז דו האסט מיין שאלה איך וואס בין א עלטערע דור פון דיך. אבער ס'קען דאך נישט זיין, רבי חנינא וואלט קיינמאל נישט געהאט אזא ספק, ווייל לפי אים דארף איך איבערמאכן די שחיטה פונעם פאה, אז איך מוז איבערמאכן די שחיטה פונעם פאה אוטומעטיקלי מוז איך מאכן א פרישע כתובות ווייל איך מוז גיין אינעם סדר, אויב אזוי איז קיינמאל נישט געווען די שאלה לפי רבי חנינא. און אויב אזוי פרעג איך דיר ווייטער, וואס זאגט דא ר' חנינא? קוק ווי שיין ס'איז! יא, וואס איז אזוי שיין? ער פרעגט דיין שאלה? ניין. די שאלה פון ר' חנינא העט קיינמאל נישט געהאט אזא שאלה, ווייל אויף איהם וואלט זיך קיינמאל נישט געמאכט אזא שאלה. אויף דעם ענטפערט די גמרא אחרי כל מדות ופשט, מי דקא מי באי אלי, הוא מכלל דקא סבר בפה ואפילו בדמו של פה. דאס הייסט צו זאגן אזוי, אז רבי שמעון בן לוי האט יא אזא ספק, מוז זיין אז רבי שמעון בן לוי קריגט זיך עפעס מיט מיך, און אין וואס קריגט ער זיך? ווי אזוי מען טייטשט דעם פסוק. זאגט רבי שמעון בן לוי, פארקערט, איך נעם דעם פסוק און איך לערן עס פונקט פארקערט ווי דיר רבי חנינא, דער פסוק מיינט ביי מיר צו זאגן בפר בן בקר, יא דו קענסט פשוט איבערנעמען דעם בלוט, די פריערדיגע קאן ער געשאכטן יא דאס איז נישט קיין פראבלעם, דו קענסט איבערנעמען דעם בלוט. און אויב איך קען יעצט איבערנעמען דעם בלוט פונעם כהן גדול פון פריערט, מוז איך נישט איבערשעכטן א פרישן פאר. קען דאך יעצט זיין אז די כתובות קען איך אויך טון די זעלבע זאך, קען איך איבערנעמען פונעם פריערדיגן כהן. אבער דאס איז געווען די שאלה איז יעצט פון רבי שמעון לעווי. האט רבי חנינא אמאל געהאט די שאלה? ניין אוודאי נישט. ווער איז די שאלה יעצט? רבי שמעון לעווי. אבער ווי וועם האט ער די שאלה נישט ווי רבי חנינא, נאר למאי דסבירא ליה שאילתא כשאלת הראשונים, דיין שאלה אבער איז אזוי ווי מיינע חברים, מיך רבי חנינא, מיינע חברים וואס קריגן זיך מיט מיר רבי חנינא, פרעגסטו רבי שמעון לעווי די זעלבע קשיא וואס זיי האבן געפרעגט, זיי האבן געהאט די זעלבע שאלה, ווייל זיי האבן געהאלטן די פאה מוז מען נישט איבערשעכטן, דו קענסט נעמען דעם בלוט פונעם קרבן פונעם פריערדיגן כהן גדול, אז דו קענסט נעמען דעם בלוט פונעם פריערדיגן כהן גדול, קען זיין קענסטו אויך איבערנעמען דעם קטורת פונעם פריערדיגן כהן גדול, וואלט איך רבי חנינא אליינס געהאט אזא שאלה? ניין. אבער מיינע חברים זאגט רבי חנינא, וואס מיינע חברים זענען עלטער ווי דיך רבי שמעון לעווי, זיי האבן יא געהאט אזא שאלה. און אויף דעם לויב איך דיך. אז דו רבי שמעון לעווי די יונגערע דא, דו האסט די זעלבע שאלה דא ווי מיינע חברים די וואס זענען זיך חולק מיט מיך, זיי האבן עס, און דאס איז א געוואלדיגע זאך. ווי אזוי די יונגערע דא גייען די וועגן פון די עלטערע דא, אויף דעם לויב איך דיך און אויף דאס איז געווען דאס וואס רבי חנינא האט דא אויסגעזאגט. און מיט דעם גייט די מועצת אויספירן דאס וועמען לערנען מארגן, מאי הוה לה. נו, למעשה תכלית, ער איז געשטארבן, וואס גיי איך יעצט טון דאס גן, קען ער ווייטער מאכן, קען ער נישט ווייטער מאכן, און אויף דעם דאס גייען מיר זעהן מארגן.